אמאל האט עס געהאלטן די קאר, היינט ליגט עס ערגעץ אין א שול, ער האט געהאט עפעס א ברית דארט, משפחה ברית, האט ער געמוזט גיין דאווענען דארט מיט זיין שווער, און זייט דעמאלטס ווייסט ער אפילו נישט ווי זיין תפילין ליגט, פארוואס? ווייל ער איז זייער צובראכן אינעווענדיג טיף אין זיין הארץ, אינדרויסן איז ער פרייליך, יא ער קומט ער גייט ער מאכט געלט, ער האט א שיינע קאר, אבער אינעווענדיג איז ער מיואש, ווער דארף מיין דאווענען? דאס איז די יצר הרע שפילט אזא גוטן שפיל מיט א מענטש און ער ווארפט דיך אראפ אין עבירה און נאכדעם קומט ער דיר זאגן דו ווייסט מען דארף דיך נישט האבן, די הייליגע רבי האט געזאגט די יצר הרע דארף נישט די עבירה פון די מענטש, ווען די יצר הרע קומט צו א מענטש און ער מאכט אים זינדיגן פארוואס מאכט ער אים זינדיגן? דו נאר וואס דו ביסט דו ווייסט נישט אז באלד גייט מען תשובה טון? דו ווייסט נישט אז יום כיפור קומען אלע אידן מיט קיטלעך אין בית מדרש און מען זאגט על חטא און די אייבערשטער איז מוחל אלע עבירות וואס איז מיט דיר? וואס איז מיט דיר? פארוואס מאכסטו מיך זינדיגן? דו ווייסט נישט אז באלד גיי איך אין בית מדרש און איך זאג סלח לי נעבי נקי חטאני באשעפער זיי מיר מוחל, די אייבערשטער מוחל אלע עבירות, באלד זאג איך הושעמני בגדני גזלני די אייבערשטער מוחל אלע עבירות, וואס איז דאס? וואס איז די זאך פון די יצר הרע? אמאל געטראכט פון דעם משה. פארוואס מאכט מען א מענטש זינדיגן? דו ווייסט ווען מען טוט תשובה ווערן די עבירות מיט מצוות? וואס ווילסטו דא? דו מאכסט מיך דאפלט מצוות! האסט אמאל געטראכט פון דעם? כ'פרעג דיך. ניין, ער גייט שוין אן זעקס טויזנט יאר, זייט די וועלט איז באשאפן געווארן, מיט אדם הראשון. וואס ווילסטו דא? זאג מיר, וואס וויל, וואס מאכסטו מיך זינדיגן? אמאל געטראכט פון דעם? שמן. מאכסט מיך זינדיגן, באלד גיי איך זאגן באשעפער זיי מיר מוחל איים סארי. נו? ער ווייסט גאר גוט וואס ער וויל, זאגט דער רבי. ער דארף נישט די עבירה. ער וויל דיר נאכדעם קומען און ברענגען אזא שולד געפיל, קוק, קוק ווער דו ביסט. קוק, קוק ווער דו ביסט. קומט א פרומע יצר הרע, קוק ווער דו ביסט. וואס האסטו געטון? דו ביסט שוין פארפאלן. וואו! יעצט האט ער עס געמאכט. יעצט האט ער עס געמאכט. וועגן דעם קען די יצר הרע נישט ליידן דעם רעבין. דאס איז ממש פייער! יעדע רב וועט האבן כבוד, יעדע צדיק וועט מען שיין רעדן פון אים, חוץ פון רעבין, ער האט פיינט דעם רעבין, ער האט פיינט דעם רעבין'ס תלמידים, מען טאר נישט קוקן די ספרים, פארוואס טאר מען נישט קוקן די ספרים? פארוואס זאגט ער מיר נישט מען זאל נישט קוקן קיין צייטונגען? פארוואס זאגסטו מיר נישט מ'זאל נישט קוקן קיין מאוויס? ניין מ'טאר נישט קוקן די ספרים, אין יעדע ישיבה וועסטו טרעפן א משגיח און ער וועט טרעפן בחורים וואס דראפן זיך אויף די ווענט און זיי ווילן וויסן צו זיי קענען נאך תשובה טון, עט אים שוין איינער קומען זאגן, ניין מ'טאר נישט קוקן דעם, פארוואס? די יצר הרע ציטערט פון רעבן, ער ציטערט פון רעבן'ס ספרים, ווייל זיין גאנצע ארבעט איז. אריין זעצן אין מענטשן און ס'גייט אים, ביסט גארנישט, ביסט גארנישט, גיי מאך א לעבן, לאז אפ דעם אייבערשטן, דו ביסט פארפאלן, דא קומט א רבי און דער רבי זאגט ביסט נישט פארפאלן, אפילו האסט געטון די הארבסטע עבירות קענסטו תשובה טון, אפילו ביסט אראפגעפאלן אין פגם הברית אין ניאוף אין די גרעסטע שמוץ אין די גארביטש פון די וועלט קענסטו תשובה טון, וואס טוט ער? ציטערט ער פון רעדן. ער ציטערט פון רעבן און ער מאכט ליצנות אויפן רעבן און ער רעדט אויפן רעבן און אלע מינע וועגן וועט ער אריין ברענגען, ניין די ספרים טאר מען נישט קוקן, פארוואס נישט? וואס טאר מען נישט קוקן די ספרים? זאג מיר וואס טאר מען נישט קוקן די ספרים? ניין ביי אונז האט מען נישט געלערנט די ספרים, פארוואס? פארוואס? עפען עס אויף לאמיר עס דורך לערנען, וואס שטייט דא? שטייט דא כפירות? וואס שטייט דא? ניין נעם א לקוטי מוהרן לאמיר עס עפענען שטאטליך, לאמיר דורך גיין דעם גאנצן ספר, וואס שטייט אין דעם ספר אז מען קען תשובה טון? וואס שטייט אין דעם ספר? געוואלדיג געשריגן, וואס הייסט מען לערנט נישט ביי אונז דעם ספר? ניין ביי אונז לערנט מען נישט דעם ספר. וואס וואס וואס שטייט און זאג מיר וואס שטייט אין דעם ספר? אפשר איז עס סתם א בלינדע מחלוקת? אפשר איז עס א בלינדע מחלוקת? וואס וואס שטייט? לאמיר נעמען א ספר און דורך קוקן. ווייל מען טאר נישט אריין קוקן איז פארכאפט עס פארכאפט ווערן מיט וואס? עס פארכאפט ווערן מיט וואס? אז דו ווילסט אז דו קענסט תשובה טון? אז דו ווילסט אז דו קענסט רעדן צו די אייבערשטער? אז דו קענסט זיין אפילו ביסט א פשוט'ע מענטש, א פשוט'ע פשוט'ע מענטש קענסטו אויך לערנען און דאווענען און רעדן צו די אייבישטער. וועגן דעם די סמך נעמען אזוי פיין דעם רעבן ווייל דאס איז קאמפעטישן, ער שטייט און ער צוברעכט מענטשן, האסט געטון דאס? דו גייסט שוין נישט האבן קיין גן עדן, דו שטייסט שוין נישט אויף תחיית המתים. ער ברענגט מאמרים און שטייט שטייט שטייט אין ספרים ווער ס'זינדיגט אין פגם הברית אקעי ער גייט שוין נישט זען די אייבישטער זיין נשמה גייט שוין ווערן פארשטויסן לנצח נצחים אה איז דא א פסוק אין די הייליגע תורה כי לא ידח ממני נידח קיין שום נשמה גייט נישט פארשטויסן ווערן אה דעמאלטס וואס זאל איך יעצט טון זאל איך אויפהערן לייגן תפילין וואס זאל איך יעצט טון זאג מיר פונקטליך וואס זאל איך יעצט טון קומט דער רבי און דער רבי זאגט זיי אויף תשובה אויף אלעמען. פארשטייט זיך אז א בחור פילט ביי זיך, א אינגערמאן פילט ביי זיך אז ער האט געטון גראבע עבירות, איז די ערשטע זאך וואס ער דארף טון, נעמען מאכן א טיקעט און פארן צום הייליגן רעבן סיען. דער רבי האט גענומען צוויי עדות און געזאגט אז ווער ס'וועט קומען צו מיין קבר צום אנטציען און געבן א פרוטה פאר מיין זכות, פאר רבני נחמן בן פייג און ער וועט זאגן צען קאפיטלעך תהלים די תיקון הכללי אפילו ער איז אריינגעפאלן אין כ'קען נישט רעדן דא, כ'מיין ס'איז א בית מדרש, גייסט זאגן ס'מיינט שמוץ? ער האט געטון עבירות! ביטערע גראבע עבירות! וואס זאל נאר זיין! אן קיין חוץ! ער ליכען ארויסנעמען פון שאול תחתית! און ס'איז נישט עפעס א פאנטאזיע וואס מ'דארף גלייבן, ס'איז א זאך וואס מ'זעהט פון צוויי הונדערט יאר צוריק, נעמט דער רבי ארויס מענטשען פון שמוץ, יעצט, נישט שפעטער וואס איך דארף טראכטן וואס גייט זיין, דער רבי נעמט ארויס מענטשען ווען זיי לעבן נאך פון שמוץ, ס'דא מענטשען וואס האבן עובר געווען אויף כל התורה כולה, זיי קומען צום רבינ'ס ציון, זיי וויינען זיך דארט אויס, זיי ווערן ערליכע אידן, זיי גייען אין שול דאווענען יעדן טאג, זיי האבן שיעורים אין חומש, שיעורים אין משניות, שיעורים אין גמרא, ווערן ערליכע אידן, מיין נישט אז דו דארפסט דיך טוישן דיין לעבן, אלע קומען אריין דא אין ישיבה, וואס איז די ערשטע, וואס זענען די ברסלב'ע מנהגים? וואס איז די ברסלב'ע דרעס קאוד? וואס? יעדע חסידות האט א געוויסע, א געוויסע שעיפ וויאזוי מ'דארף אויסקוקן. די גייען פלאכע היטן, די גייען טשולענט היטן, די גייען געבויגענע היטן, די גייען די היט געדרייט, דער דרייט עס דריי מאל ארום, דער גייט א גלאטע גארטל, דער גייט א רינדעכיגע וואס ס'דרייט זיך פון אינעווענדיג פון אדער אויסענווענדיג, ער עסט אזא קוגל, ער עסט אזא קו, ער גייט א ווייסע שאל, ער גייט בוטס, און וואס איז אין ברסלב? נישט דא קיין לבוש, דו בלייב וואס דיין טאטע גייט, בלייב ווי אזוי דיין טאטע און מאמע פירן זיך, איין זאך, ווער נישט צובראכן, ווער נישט צובראכן און גיב נישט אויף דיין לעבן, און אז דו האסט א צרה, גיי נישט צו קיין מענטשן, נאר איין אדרעס איז דא. דער אייבערשטער, צו אים וויל איך רעדן, און אפילו איך בין שמוציג, און אפילו איך בין אנגעשמירט און אנגעמאכט, וויאזוי די וויסט איך קוק אויס? דער רבי זאגט אז רעדן צו די אייבערשטער איז אזוי ווי א קינד וואס פארשמירט זיך, אונז אלע מיט זיין האט שוין געזען אזעלכע זאכן, ס'קומט אסאך מאל א חנוכה מסיבה, אדער א פורים מסיבה, אדער א פסח, מען גייט צו א באבע, און ס'קומען אלע אייניקלעך מיט די קליינע קינדער, און ס'קומט א נייע קאפל, און זיי האבן א.